Pathian Thu Thianghlim i lo ngaithla ang u, Genesis bung sawm leh paruk, Hagari leh Ismaela. Tin, Abrahama nupui Sarai chuan fa reng reng a hrin sak lo va. Tin, Sarai chuan Aigupta mi bawi nu pakhat a nei a, chu mi hming chu Hagari a ni a. Tin, Sarai chuan Abrahama hnenah. Ngai teh khai Lalpan fam i neih tir phal loh hi. Khawngaih takin ka bawihnu hi pawl rawh. Amah lakah chuan fate ka nei mahna, a ti a. Tichuan Abrahama chuan Sarai-i thu chu a zawm ta a. Tichuan Abrahama nupui Sarai-i chuan, Abrahama chu Kanaan rama kum sawm a awm hnu chuan a bawihnu Aigupta mi Hagar-i chu a hruai a. A pasal Abrahama hnenah chuan a nupui a awm turin a pe a. Tin, Hagari chu a lo pawl a, tin, ani chu a rai ta a. Tin, a rai tih a inhriat ve leh a pi chu a hmusit ta mai a. Tichuan, Sarai chuan Abrahama hnenah, Ka thil tuar hi nangin a mawh phur rawh. Ka bawihnu chu i pawm atan ka pe chiah a. Tin, a rai tih a inhriat ve leh mi hmusit ta mai a. Lalpa chuan nang leh keia thu hi ngaihtuah rawh se, a ti a. Abrahama erawh chuan Sarai hnenah, Ngaite, i bawihnu chu i kut a awm alawm. I rem tih a ngapiang chu a chungah ti ta che, a ti a. Tichuan Sarai chuan a ti re thei ta hle a, chuvangin a tlan lo san ta a. Tin, Lalpa Vanpilhkoh chuan thla leh rah tui khur kiangah, sur panna kawnga tui khur kiangah chuan a lo hmu a, tin a hnenah, Hagar, Sarai bawi nu, khawi atangin nge i lo kal a, khawiah a ngi kal dawn, a ti a. Tin a ni chuan, Ka pi Sarai hnen ata ka tlan lo a ni, a ti a. Tin Lalpa Vantirhko chuan a hnenah, Ka pi hnenah kir leh la, a thu thuin awm rawh, a ti a. Tin Lalpa Vantirhko vek chuan a hnenah, I thlah te chu chhiar sen loh khawp hial atamin ka la ti pung ang, a ti leh a. Tin Lalpa Vantirhko vek chuan a hnenah, Ngai teh nau i pai ta a, fapa i hri ngang a, Lalpa chuan i hre awm zia hi a hria ta, ka vang hian a hmingah chuan Ismael a i sa tur a ni. Ani chu mihring zinga ramsa bengtung ang a ni ang. Ani chuan mittin a do vang a, mittin in ani pawh an do bawk ang, a unau zawng zawng depa awm bawk ang a ti leh pek a. Tin Hagari chuan amah betu Lalpa hming chu nang hi hmu theitu Pathian i ni tiin a vuah a, hetah ngei hian mi hmutu chu ka en zui zel em ni aw a ti a ni. Chumi avang chuan tui chhun chhuah chu. Beer la hai rawi vuah a ni ta a, ngai teh Kades leh Bered khaw inkarah a awm. Tin Hagari chuan Abrahama chu fapa a hrinsak a, tin. Abrahama chuan a fapa Hagarin hrin chu a nghengah Ismaela a sa ta a. Tin, Hagarin Abrahama tan Ismaela a hrin lai chuan Abrahama chu kum sawmriat leh kum ruk mi a ni a. Bum sawm leh pasarih thuthlung chhinchhiah nan serhdan tur. Tin, Abrahama chu kum sawmkua leh kum kaw mi a niin Lalpa chu Abrahama hnenah chuan a rawn inlar a. A hnenah, Kei, Pathian engkim ti theia ka ni. Ka hma ah awm la, tha fam kim in awm rawh. Ti chuan nangmah nena kan inkar ah thu ka thlung anga, nasa takin ka ti pung ang che a ti a. Tin Abrahama chu a bawk hup ta a. Tin, Pathian in a ni chu a bia a, ngai teh. Kei zawng in ka thuthlung chu i hnen ah a ni ka thlun ni. Ti chuan, Chi hrang hrang tam tak thlah tu i ni tawh ang. I hming pawh Abrahama a ni tawh lo vang a, i hming chu Abrahama a ni tawh zawk ang. Chi hrang hrang tam tak thlahtu tura ka siam tak che hi, tin nasa takin chi ka thlah tir ang che a, nangmah a chuan chi tih tham chhet zet te ka siam anga, nangmah atang chuan lal ten lo chhuak bawk ang, tin kei leh nang leh i hnua i thlah te, an thlah chhawng zel te thleng pawhin ka thuthlung hi i tan leh i hnua i thlah te tana an Pathian ni turin kum khaw thuthlung atan ka ti nghet ang. Tin, i hnenah leh i hnua i thlahte hnenah chuan i mikhualna ram, ka nan ram zawng zawng hi kumkhua ro atan ka pe dawn cheu a ni. Tin, kei hian Pathian ka ni ang a ti a. Tin, Pathian vekin Abraham hnenah chuan, Tin, nang zawngin ka thu thlung hi i zawm tur a ni. Nangin i zawm tur a ni a, i hnua i thlah te, an thlah chhawng zel te thleng pawhin an zawm ve tur a ni. Hei hi kei leh nang leh i hnua i thlah te kara ka thutthlung i zawm tur chu a ni. Inzinga mipa tawh phawt chu serh dan tur a ni. Tichuan, inserh vun tisaah chuan serh danin in awm tur a ni. Chu chu nangmah nena kan inkara thutthlung chhinchhiahna a ni ang. Tichuan, inzinga niriat nihmi chu. In thlah chhawng zel te thleng pawhin i thlah ni kher lo pawh i in apiang emaw mikhualtu laka mi pawh tangka suma i lei emaw pawh ni sela mipa tawh phawt chu serhdan tur a ni. I in apiang leh i tangka suma i lei pawh serhdan ngei tur a ni. Tichuan ka thutlung chu kum khaw thutlung atan in tisa a awm tawh ang. Tin mipa serhdan loh a serh vun tisa a serhdan a awm lo chu. Chu mi ngei chu a chipui zing a ta tih boral a ni ang, a ni chuan ka thuthung chu a bawhchhiah a ni, a ti leh a. Tin, Pathian vekin Abrahama hnenah, I nupui Sarai pawh a hmingah Sarai i ti tawh lo vang a, a hming chu Sari a ni tawh zawk ang. Tin, a ni chu mal ka sawm ang a. Chu lo pawh chu amah lakah chuan fapa ka pe ang che a ni, amah chu mal ka sawm ang a, chi hrang hrang thlah tu nu a ni tawh ang. Hnam hrang hrang lal te amah lakah chuan an lo la chhuak ang a ti leh vek a. Chuti chuan Abrahama chu a bu khup a, a nuiah a rilru in, Kum za mi hian fa nei dawn em ni ang? Sorry, kum sawmkawmi chuan fa hring dawn em ni ang? a ti a. Tin, Abrahama vek chuan Pathian hnenah, Ismaela hi i hmaah awm thei se la aw, a ti a. Tin, Pathianin, Ni love, i nupui Sarin fapa a hrinsak zawk ang che, a hmingah chuan Isaka i sa tur a ni. Tin, ka thutlung chu ama hnuah a thlah te tan, kum khaw thutlung atana hnenah chuan ka ti nghet ang, Ismaela chungthu pawh hi ka ngeihthlak sak che a ni. Ngaite amah chu mal ka sawm tawh a, chi tam tak ka thlah tir ang a, nasa takin ka ti pung bawk ang. Ani chuan lalsawm leh pahnih a hring anga, amah chu chi ropui takah ka la siam ang. Ka thuthung erawh chu i sak a, Sarin, na kum hi tih hun takah a hrinsak tur che hnenah chuan a ni, ka tih ngheh zawk dawn ni, a ti a. Tichuan a hnenah a thusawi chu a bang a, tin, Pathian chuan Abrahama chu a chhohsan ta a. Tin, Abrahama chuan a fapa Ismaela leh a in apiang zawng zawngte leh a tangka suma a lei zawng zawng, Abrahama chhungte zinga mi mipa tawh phawt chu a hruai a. Pathian in a hnenah a sawi duh angin, chumi ni ngei chuan an serhvun tisa chu a tansak ta a. Tin, Abrahama chu a serhvun tisa a a serh an tan lai chuan kum sawmkua leh kum kawmi a ni a. Tin, a fapa Ismaela chu a serh vun tisa a serh an tan lai chuan kum sawm leh kum thum mi a ni a. Chumi ni ngei chuan Abrahama leh a fapa Ismaela chu serh tan an lo ni ta a. A chhungte zinga mipa zawng zawng, a in apiangte leh mikhual laka tangka suma a lehte pawh amah rual chuan serh tan an lo ni ta vek a. Lalpan kan Bible changchhiarte ngaihthlatu zawng zawngte tan mamin sawmsak leh ṭheuh rawh se. Amen.